dawmi hi an ti apa an chim vala u ti ihpi uria avapa uria cu ralram ah nunnak pe kan raldo a um lio si ai pi cang tikah nau pawi lai ti thei david a rak hrol ngai cu ralram ah ava a cah ter hna ava a tlun ter uria cu pathian nih a khamisa lai babel a ṭil lo kha na tha ba inn a um ko i din ko ni thum chu na nupi sin a um ko te uri an i zeiti amah sinah chim lo nain ka pasal hoi nunnak pek ra ram an kal yo ka nupi sin a kit lai lo ti a duh lo david nih a lut cang ma nu a nupi sinah it mot it bal ni thum rau chang i alung adong tuk i uria itim than ralram an kal ṭhan lai ti ralram i job kha ca kuat i uriah hi si caan ah ralhratnak bik rak kalter chim cu rak that hna si ti an rak thah bak a thi cang ti thei in Beseba kha a lak i a nupi a ser bawipa thinhannak cu van kang cang nizan ah chim ti nih chim cang kha profet Nathan a thlah hnawh cang nang nih cun mu David siangpahrang hi thil hi a thli tein mui lakah na tuah kei nih cun Pathian nih cun Israel mipi hma hin chun ceu bak ka tuah lai ti kha tuah a thli tein mui lakah na tuah Pathian nih dah me ceumi nak fiang deuh mu luat ka luat la ti hla na nupi na hlen ko na va na hlen ko ne mam ne mam na cei la na mu chok la lo pastor na hlen ko na na kan len khawh minung menmen nih pathian deh khawh sala lilin kan non nok pet hnga lo ma zeiti va nangmah lila ni nin chungah sualna fak tuk la tua i na ka zom te ti pathian zom te khawh salo pathian dulo mi fak bin tua pathian zom te vainam nih nang cu nai ṭhen ti lai lo ti na inn chung ah vainam tla cang lai cu lawng salu te na nupi hna cu na innpa pek an si lai pathian nih nupi dawhdawh an pek hi zong nai za rih lo mu ti na innpa cu eh, na nupi cu mi- eh, na inn- eh, sorry, na nupi cu innpa pek si lai ti tikah amah a nupi pahra bak kha a chung chuak Absalom nih Absalom cu Israel tlangval ah patchuak thiam asam man thlaruk cu si a va tlong ai mit mi pa nih an van met tikah pawng tam cu tak si cu pa nih cun a nupi parha ihpi dih hna a pa nih a ti kho lo zidah tuar i ka pa hi ti a ralkap vialte ka thah dih hna lai i a fapa nih Israel pi ka uk lai ralkap tampi ai ser i chun he zan he a pa a ralkap vialte thah ding a dawi hna David cu akero in puan lukhu in nilin lakah voi tam tuk a ṭah buin kal nan David khuar simi cu a ralkap pawl vialte kha tlangval pa ka fapa Absalom cu tawng hrim hrim la amu ka zuah piak ko ti peng ri khuruh a thi mana in to tlangval pa cu nan zuah khoro hrim hrim lo mo ti David a training a fak tuk culong si lo te ka hin Samuel pahnihnak a ngan hlei thum a me le ka tleli ahcun Samuel pahnihnak a ngan hlei thum a me le ka tleli ahcun David nih a mit fly a zoh bantuk a zohmi a fanu Tamar cu David chung chuak Amnon nih a tleih hrim ai. Tamar cu ai dawh tuk ca Amnon nih a duh tuk a dihnak ca ihpi a dun lo bang tleih hrim cucu Absalom cu mi puar bak a si ca a van theih rawl dangnak tuah i a pa chung chuak pawl cu vainam a lek dih hna vainam he nei ṭhen ti la lo ti nupi pasal nei ko nan aw mi nupi a tawmi cu mi vanchia chiat sanak na cung a tlung lai ka ngeichiat cemi cu american ram ah nutung no ai phoh pian min tam ning patung no pai phoh pian an fale hi zang fak ta pi phun tam nu le pa li tha te umpi mi fale man chi chim ngai lo va se ko then tak mi fazi tan an lo lai david ne tua mi vialte cu a zun chok bak alukiak bak an phut david cu hell a tla ngam tla lo ai asinain david cu zei ruang dah pathian nih david cu keimah duh ning thinlung a pumi si ti ne cu ka sual bu ah bawipa nih timi cu david cu a sual ko na ne ti a sualnak aa ngaichih i a ka nawl phundang in nisri bak rawl ei lo ṭuang ro a tho lo cu pinah sualnak dang a tuah ti lo te Cu ruangah cun David cu kha hnu kan David kha zalaw ral ram a kal lai mana Bawipa ka kal lai maw ka tei hna lai maw ti hal cu amah tu pawh an nung ti lo Bawipa nawl bak fel taktak an hun caah Bawipa nih David ci ruangin Bawipa Jesuh zong chuahter i David cu Bawipa nih vanpar a cawisat amin a thanter cu